Erbyn hyn, bydd llawer o bobl yn dechrau profiad siopa drwy chwilio ar-lein. Beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano, mae'n debygol iawn y byddwch chi'n dechrau drwy deipio disgrifiad o'r cynnyrch hwnnw i flwch chwilio un o'r chwilotwyr. Mae sicrhau bod pobl yn gallu dod o hyd i'ch busnes ar y rhyngrwyd yn holl bwysig. Rydych chi am gael lle ar un o dudalennau cyntaf Google, Yahoo neu Bing. Yr enw ar y broses yma yw hybu i chwilotwr. Gyntaf oll, gair i gall. Mae yna lawer o arbenigwyr galluog ac uchel eu parch yn y maes yma, ond mae yna nifer o gwmnïau llai eu parch hefyd sy'n awyddus i wneud arian yn gyflym ar eich corn chi. byddwch yn ofalus. Mae'n bwysig deall beth yw elfennau sylfaenol hyb'ych gwefan i'ch chwilotwr. Fe all hyn eich helpu i sicrhau bod eich gwefan ar sylfaen gadarn, ac fe all eich helpu hefyd i siarad gyda mwy o awdurdod a'r rheini sy'n cynnig gwasanaethau hybu i chi. Felly, beth ydy hybu eich gwefan i chwilotwr? Mae gan bob chwilotwr, er enghraifft, Google, Yahoo, Bing neu unrhyw un o'r lleill rysait cyfrinachol. Yr enw ar y rysait cyfrinachol yma yw algorithm, ac mae hwn yn troi'r holl wybodaeth ar y rhyngrwyd yn ganlyniadau chwilio mae'n bosib eu defnyddio. Os oes gennych chi wefan, mae canlyniadau chwilio'n bwysig i chi. Os bydd eich tudalennau gwên yn ymddangos yn uwch yn y canlyniadau chwilio, bydd mwy o bobl yn debygol o ddod o hyd i chi. Yr allwedd i sicrhau eich bod yn ymddangos yn uwch ar y rhestr yw gwneud yn siŵr bod eich gwefan yn cynnwys yr hyn sydd ei angen ar y chwilotwyr ar gyfer eu ryseitiau. Y newyddion da yw ein bod ni'n gwybod beth yw'r rhan fwyaf o'r cynhwysion ar gyfer yr is-setiau cudd neu'r algorithmau hyn. Y newyddion drwg yw bod algorithm bob chwilotwr yn wahanol, a bod yr algorithmau hyn yn newid o hyd. Mae perchnogion y chwilotwyr gam ar y blaen o hyd. Yn yr adran yma, byddwn ni'n edrych ar elfennau sylfaenol y broses hybu. Bydd hyn yn helpu chi ddeall y maes yn gyffredinol. Ond er mwyn cael cyngor mwy manwl am hyn, fe ddylech chi siarad ag arbenigwr proffesiynol. Allweddeiriau yw'r sail i bopeth wrth hybu eich gwefan i chwilotwr. Mae geiriau'n bwysig, ac ar y rhyngrwyd mae allweddeiriau'n bwysig. Bydd chwilotwyr yn catalogio pob gair ar y rhyngrwyd. Pan fod chi'n chwilio, bydd y chwilotwyr yn cyfyngu'r canlyniadau ac yn rhestru'r tudalennau sy'n berthnasol i'r geiriau hynny'n unig. Allweddeiriau ydy'r geiriau neu'r cymalau byr y byddwch chi'n eu teipio i flwch chwilio chwilotwr wrth chwilio am rywbeth ar y rhyngrwyd. Beth ydy allweddeiriau eich busnes chi? Rydych chi am ddewis allweddeiriau a fydd yn sicrhau eich bod chi'n cael eich rhestru'n uchel gan eich chwilotwyr a geiriau y bydd digon o bobl yn chwilio amdanyn nhw. Mae angen i chi restru rhwng tri a phump o eiriau neu ymadroddion byr sy'n berthnasol i'ch busnes a phwnc eich gwefan.

Os ydych chi'n cadw siop flode ac yn teipio florist mewn chwilotwr, fe gewch chi tua 88 miliwn o ganlyniadau. Mae florist yn Cardiff yn gostwng nifer y canlyniadau i ryw un filiwn, ac mae Wedding Flowers yn Cardiff yn cyfyngu'r canlyniadau i ryw 400,000 o ganlyniadau. Mae angen i chi fod mor benodol â phosib. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n meddwl yn yr un ffordd â'ch cwsmer. Er enghraifft, yn lle defnyddio rhad neu rhataf, efallai y byddai fforddiadwy neu werth da am arian yn well. Mae'n bosib y bydd eich cwsmerydd yn cysylltu rhad ag ansawdd gwael neu werth isel. Dewiswch eich allweddeiriau'n ofalus, ac edrychwch hefyd i weld pa allweddeiriau y mae'r gystadleuaeth yn eu defnyddio. Efallai na fyddech chi am ddewis yr un geiriau'n union â nhw. Mae nifer o adnoddau ar gael i'ch helpu chi. Dwy enghraifft yw gwasanaeth cynllunio allweddeiriau Google a Word Tracker. Mae'r ddau am ddim, ac mae fersiwn drealu ar gael am ddim, ond mae'n rhaid i chi gofrestru ar gyfer cyfrif. Mae gweddill yr adran yma'n esbonio sut ac ymhle i ddefnyddio'ch allweddeiriau. Maen nhw'n rhan bwysig o lwyddo ar-lein. Cofiwch dreulio amser yn dewis yr allweddeiriau iawn i'ch busnes.